il-kaboċċa. Il-jum ta' ħafna nies naħseb. Jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatunna hawn fuq shooter@danusan.com. Għandna WhatsApp ukoll. Ej, għandna WhatsApp. Ġifieri ħantella mulkom, mhm. ħalli hemm. Ħalli hemm.
Min itelana issa ritratt tiegħu b'kaboċċa fidu, isu isa baby, kaboċċa baby, tajjeb, jew b'mod oriġinali, l-ewwel persuna li hu l-iktar waħda li tolqodna ħankun qed intuh Żewġ biljetti biex jiġi jara l-aħħar xow ta' Danusan. Tajjeb, ġeneruż? Ekku, u fjum il-kaboċċa jien ma stajtx inħalli dal-jum tant bla ċelebrazzjoni.
Allora x'għamilt? X'għamilt? X'għamilt?
X'għamilt bil-kaboċċa? Kilta, le, le, le. Immaġina, inti tant tkun tħobb il-kaboċċa illi titfaħħa f'puxċer u tmur timxi ftit biha. Ġejt sa l-isla fidej għand il-kaboċċa, il-lum jum il-kaboċċa, u biex nuri l-apprezzament tiegħi lej il-kaboċċa għandur dawra bil-kaboċċa fil-puxċer. U nara daqxej ma minn niltaqaw jekk japprezzawx il-kaboċċa tiegħek. Toġbok? Ne, mela, natili namela kaboċċa, namela braġol tal-kaboċċi. Kif tikola?

Le, bastardi nħobbi. Nejja tħobba jien. Nejja tħobbuha.
Ma għandek snin biex tomod. Le, m'għandix. Għala kif ħati kolla nejja? Għattaħħa bieċir.
U hekk dor dawra hawnhekk li jisla b'apprezzament għal kaboċċa kif rajtu kien hemm min xtaq itiela llum. Imma jien li ħanamel ħanifranka ħħiela u fil-każ liktar liktar niklu għada. Dak kollox għal jum il-kaboċċa mill-insa.

Għamluha, u jaf anka ixom dik id xej riħa ta' kaboċi, imma għodu attenti lil min tagħmluha. Għax jekk tinserta wil xwed bħal da li taqbiżlu, storja jkun. U l-ġurnata tax-xogħol tibda. Nieħu gost naħdem mal-kollegi tiegħi għax isu minn ħin għal ħin qed kelma, tieħu kafe. Insomma, l-atmosfera fuq il-post tax-xogħol importanti li tkun serena. Doqet imeċlaq. Iva possibbli mhux kapaċi jiekol mingħajr ma jmeċlaq. Tgħid ngħidlu. Tgħid ma ngħidlux. Jekk ma ngħidlux se ninġema kon rabja. Imma kif tista' ma taqbiżlix jien x'għandek dejja? Eh, Moża! Ma ħadd ma jaf jiekol naqra mingħajr ma jmetlaq, dehli joqogħdu jmetilqhom ma' widnejk, ma niflaħiex, kulħadd qisu l-annimal hawn, dak inħoss ta' tmetlieq jieqfa' hemm ġo t-tambur ta' widnejk. Kieku jien ridt immur naħdem mal-annimali, jew kont immur naħdem l-għammieri, jew inkella kont nidħol veterinarju, imma hawnhekk ġo uffiċċju qegħdin, mela ġib naqa' rispett. U mhux biex tiekol trid toqgħod issemma' lil nofs Malta kollha li qed tiekol bit-tmeċliħ li toqgħod tmeċlaħ! Kemm mara! Issa qatt tgħid qmis oħra jien! Aħjar immur nara minn fejn ħa nixtrihom bil-bulk buying! Senta, sejja zaqqa se dejquni da. Mhu żgur għax tittika n-nies. Ejja ħa naraw x'rajna dil-ġimgħa trid?
Aw, shooters, hi, kif intom? Il-programm Shooter jismu hi. Ħwija jħassal naqra essay, ħa tkompli tħaqqaqha miegħi. Isma', il-karozza tiegħek taf kemm fiha horsepower? Oh, jiena ma tantx nifhem fil-karozzi jien. Laqqas jien, imma fit-toroq tal-Mellieħa il-horsepower qed jarawh b'għajnejhom. Ejja naraw flimkien. Issa edha nibza, eh, għax naħseb daqti u mu zebras minn fuq zebra crossing. Mela, u mill-pulizija minn fuq l-sleeping police, ejja. U dik, Mirjana, Hi kif ixxukkjat lil kulħadd bil-performance tagħha. U issa biex tkompli tixxukkjana, taf x'inhi tagħmel? X'qed tagħmel hi?
Mhux jiena, hi, hi, ejja ħa naraw lilha.
Il-pubertà!
Mirjana Serfs Cantera. Ejja!
U nagħlqu bid-devozzjoni ta' din il-mara fuq Dun Ġorġ. Tant daħħlilha r-reliġjon fiha li daħħaluli fil-mudullun. U dak kien shooter għal-lum, u sinjuri, il-jum il-kaboċċa it-tajjeb lilkom.